ס'איז געווען א אין בני ברק איז געווען א גרויסע מגיד אן אן ערליכע איד ס'דא אין דא אידן וואס דו וועסט געדענקען נעמען ער אוועק פאר אפאר יאר רבי ראובן קארעלנשטיין א גרויסע מגיד אלעמען קענט ער דא פון אים די ספרים אויך ס'האט מיר געהאט געזאגט עפעס א גרויסע עסקן אין אמעריקע ווען זאגט ער האט געהאט מיט אים א מעשה נורא מיט א מעשה מיט קרוב צו פערציג יאר צוריק לא עלינו ולא עליכם. דער רבי ריבן, פאר קרוב צו פערציג יאר האט ער געהאט צו טון מיט די נירן, בקיצור מען האט געדארפט לייענען נייע נירן, מען דארף פלאנצן נייע נירן, ער האט זיך געדארפט אויפהייבן, ארויסגעפארן קיין ניו יארק וועגן נייע נירן, דער ארויספארן האט אפגעלאזט א שטוב מיט זיבן קינדער, זיבן פיצלעך קינדער, ס'איז נישט געווען ווי היינט די פעלעפאנען און טעלעפאנען פאר פערציג יאר צוריק, ס'איז נישט געווען, בקיצור דארטן ער שטייט און ווארט אין שפיטעלער אויף נייע נירן.

דער עסקן איז אריינגעגאנגען אין בילד, א גרויסער עסקן, איבערגעדרייט די שפיטעלער מיט אלסדינג, האלבע יאר א יאר, צוויי יאר צוויי א האלב יאר, ס'איז נישטא, ס'איז נישטא קיין נירן. וואס הייסט וואס איז? ווייל רבי ראובן האט געהאט א ספעציעלע סארט בלוט, די נירן קען מען נישט פון יעדן איינעם, מען דארף דאך האבן די זעלבע סארט בלוט, און ביי אים איז געווען זערא נאדיר די בלוט, זערא, ס'איז נישט געווען קיין אזא סארט, מען האט געווארט א גוי זאל שטארבן מיט דעם בלוט. און מען ווארט און מען ווארט, האט ער מיר געזאגט אזוי, ס'איז אריבער צוויי אהאלב יאר האט ער געזאגט פאר ר' ריבן, ר' ריבן, כ'מיין ס'איז נישט קיין תכלית איר זאלט דא זיצן, דא זיצן און זעהט איר ווערט גארנישט, וואס איר האט אים געוואלט אריבערפירן אין פראנציסקא, סאן פראנציסקא, וואס איז דארטן איז דא א ספעציעלע שפיטאל אויף מאכן נייע נירן, אויף השתלת כליות, דארטן א שפיטעל א ספעציעלע שפיטאל אויפן פלאנצן נייע נירן, זאגט ער דארטן. האט אים ר' ראובן געזאגט אקעי אבער ווי אזוי ער איז דער דארטן אייציגער וואס קען נישט איין ווארט ענגליש דא איז צדיקים דא אחיינים הם בני ישראל אלע העלפן מיר דא אין אמעריקע איך איך קען נישט איין ווארט ענגליש מען דארף ארום גיין נייע נירן ארום גיין אלע טעסטן מיט אלע דאס איך איך קען נישט קיין ווארט ענגליש בקיצור דער עסקן האט אריין געטראכט און מחליט געווען ער האט אים געזאגט ר' ראובן איך פאר מיטוואך. איך האף איהם צו פליען פון ניו יארק זעקס שעה, איך האף איהם אויף א תקופה ביז ער ווערט געזונט, ביז ער טרעפט נייע נער. דער עסקן איז געגאנגען איבעררעדן מיט זיין רעבעצן אויף די חשיס זעקס שעה, זי א וועג צו פליען זעקס שעה, קיצער זי האט מסכים געווען, זי האט איהם געגעבן רשות האט ער מיר געזאגט מיט א תנאי,

אבער קיין טעלעפאן לעבן די האנט האב איך נישט געהאט. דאס איז ווי צ ע, איך ווארט שוין צוויי אהאלב יאר אויף נירן, פונקט יעצט אין די ווען איך בין געווען אויפן פליגער דעמאלטס איז געווען דארטן עפעס א גוי געשטארבן, פונקט דעמאלטס איז א גוי געגאנגען שלאפן, איך מיט רבי ריבי געגאנגען שלאפן דארטן אין האטעל, ער זאגט דרײַ אזייגער ביינאכט זיך געלייגט שלאפן, זעקס אזייגער פארטאגס זיצט מען אין די טיר און ער גיבט א מאכל ווער דאס געווען? פאליציי פון פראנציסקא, האט ער אים געפרעגט דו ביסט מיסטער, נישט זאגן דעם נאמען, מיס אויף דעם עסקן, דו ביסט מיסטער דער?

נישטא וואס צו טוהן, פאר פערטל שעה צוריק האבן מיר עס איבערגעגעבן פאר צוויי אנדערע גוים, די צוויי נירן פאר צוויי אנדערע גוים. ווייס ווען נישט זעט מען די עסקן א געוואונען אויסצוזוכן, צוויי אהאלב יאר טאפן זיי א וואנט, א אינגערמאן א יונגערמאן איז דא אפגעריסן פון א שטוב פון זיבן קינדער עס דרייט זיך ארום אין ניו יארק צוויי אהאלב יאר קוקט ער אבער און זעט גארנישט, פונקט ווען ער איז געווען אויפן פליגער איז געשטארבן א גוי מיט די זעלבע סארט בלוט, קיין טעלעפאן האט ער נישט געהאט, ווען ער האט זיך דערמאנט צום טעלעפאן איז שוין אריבער דרײַ שעה און א פערטל שעה צוריק האט מען געדארפט. ער איז געווארן אויסער זיך דער עסקן וואס האט אכטונג געגעבן נישט צו זאגן פאר ר' ראובן ער האט נישט וואלט ר' ראובן זיין מגבית נפש. אין קיצור עס איז געווארן טאג איז ער דארטן אריינגעגאנגען פארן ציסקער שפיטאל גלייך מען האט זיך געדארפט פארשרייבן אויף נייע נירן פארשרייבן אויף נייע נירן איז געווארן אריין. גייט אריין אין שפיטאל פארשרייבן און ר' בריוו און זעהט אז דער עסקן עפעס ער איז נישט ער איז נישט מיט אונז ער איז נישט פרעגט אים מדוע פניכם רעים היום וואס איז מיט דיר האט אים נישט געוואלט ענטפערן אבער האט אים צוגעדריקט צו די וואנט האט ער געזאגט האט אים ערציילט וואס איז געווען דא אז ער קינד די טעלעפאן וואס ער האט געקריגן אז ער אוועק געשטארבן דארטן א גוי מיט. מיט די זעלבע נערוון אבער זיי זענען פארשפעטיגט מיט א פערטל שעה. ער זאגט אינמיטן שפיטאל זיי בריוון זיך גענומען דארטן טאנצן קאדאטשקעס. ער האט מורא געהאט אז נישט אפשו דעתו פון עס איז דא א באס צוויי אהאלב יאר ווארט אויף מיר פונקט דא נעבן אויפן פליגער. ער האט מורא געהאט אז נישט אפשו דעתו פון א בריוון. זאגט ער א בריוון האט אים געשריגן דו ווייסט הייסט איך ווארט דא שוין צוויי אהאלב יאר אויף מיר אז איך בין דא דאך די טייטש איז אז די נערוון איז נישט פאר מיר. דו ווייסט וואס דא קען שוין געשען? נאך צוויי אהאלב יאר ווארטן וואלט מען מיר אריינגעלייגט נישט מיינע נירן? השם ישמרינו וואס וואלט געשען? זעסט דאך אז ס'איז נישט מיינע ווייל זעסט דאך אז איך בין דא אין אין די מ'האט שוין אוועקגעגעבן פאר א פערטל שעה האסט דאך געזען ס'איז שוין געטעלפאט זעסט ס'איז נישט מיינע נירן? ווייסט דו ווייסט וואס דא קען געשען? ער זאגט נאר ער האט גענומען גלייך א טעלעפאן ער קלינגט אהיים קיין בני ברק רבי ראובן האט געקלינגט קיין בני ברק צו זיין רעבעצן און געהאט מורא'דיגע ניסים זי האט אויפגעלעבט זי האט געהאפט אז מ'האט געטראפן נירן. די נעם האט כמעט אריינגעלייגט נישט זיין אין אירן פען. די וויסט וואס איך רעד דא? ס'איז געבליבן אלס יעדן הצלה. עט און עט און געשריגן אזוי, ער האט געשריגן פאר א עסקן, די קאמפיוטער זאגט אז ס'איז די זעלבע נירן, די זעלבע סארט בלוט, די זעלבע, דאס זאגט די קאמפיוטער אבער די רבונו של עולם זאגט ס'איז נישט דיין ניר, ס'איז נישט גוט פאר דיר! ער איז געטאנצן נאכן קאדאטשקעס. ער האט נישט געדארפט עסקן, ער האט געמיינט ער פליגט אין די לבנה.

האט ער געהערט אזוי, דאס איז געווען צוויי גוים פון אנדערע עק וועלט, אלע געקומען קיין פראנציסקא וועגן די. די צוויי חברה, די אפעראציע האט שטארק מצליח געווען, און די נירן, אבער נאך זעקס וואכן זענען ביידע געשטארבן, וואס צו, ווייל די נירן האט אויסגעזען גוט, אבער עס איז געווען מזוהם מתוכו, עס איז געווען פון א שיכור, עס איז געווען א שיכור, עס איז געווען מזוהם מתוכו, ממילא עס האט אויסגעזען גוט, אבער רבונו של עולם זאגט ס'איז נישט דיינע נירן, ס'איז נישט דיינע נירן.